Nam şşşliwa puti druzýa. Ine dostlar gijäň ýeri Çärje şäherimize geldik. Şäheriň gyrasynda durt. Esasy zat ýanymyzda sumkamyz, bir paket suwumyz. Onda näme? Oglanlara garaşýas. Janyňyz sag bolsun. Çärjewodan Köýtene tarap ugradyk dostlar. Indi Garabege geldik. Garabegiň esasy köçelerinden barýas. Araňyzda Garabekde illeşdirme zady ýok. Men plýusoýum. Dogrymy aýtsam, kursdaşlary bilen gülüşip-deňişip daň nädip atanynam bilmändir. Bir miniwen stomatolog görüp barýas, aramyzda şu ýekejämiz lişräk ugry belli-dä. Karabliň yzyndakylar, näl ýagdaýlar? Opa, bratok, öňi näili? Äý, tüweleme. Bastan baba diýlen ýeri. Bastan baba.

Bu bayırlardan, bu dağlardan köytörüm gezi gelýän dostlar. Nire aýtdy aýam şu wagt? Näme? Zawtrak etmäne. Rahat kafe geldik. El ýuwduk. Senamyz. Soň ýolda gam. Çarşanyň sentrine geldik. Dukana. Näme almaly bratok berdim? Ýaryň içine ýer görerler näme almaly. Azyk harytlar da dogry dämi? Dokumentalny gurşun bazarynda. Ananda nesip edenden Söýçenada geldik Samanja. Samanja dynç alalyň onda. Ananda. Näme bu zatlar? Göýden dagy besläp belent başyňy, Gaýalardan synlap bürgüt guşuňy. Ine dostlar, Köýtene geldik. Ilki bilen edýän zadymyz tamdyrlamamyzy zakaz edýäs. Ondan soňra aýlanmaga gidýäs. Ine bärde köp zaborlar, jaýlar, şular ýalyky daşlardan gurlan. Awa. Tamdyrlamamyzy zakaz edeli. Soň elem maňa. Ine dostlar, çebşimizem tamdyra asypdyrlar. Taýyn ýagdaýynam dadyny gelip görkezerin. Çynar boýly çynara, Şeýlejik agşam ara. Karoçe, ine biziň oturjak ýerimizde çynar agajy bar eken. Näçe asyr takmynan? Ýedi sekiz asyr. Sekiz ýüz ýyl diýýär. Baý bo. Tapjagyň aşagyndan. Şunlarca çeşme hojaga bakyp dur. Bu ýerjik bu. Prosta kayf. Biz gelen senamyza Daglara münmeli däl münüp bilemizok şoň üçin şu ýaly uazik arenda edýäs. Meýle zatymyz bilen onda näme ýola düşdük dostlar ugur daga tarap arendamyz bir million inede meýlejäň eýesi şofýor brom Öwez brom Batyr doktoryň ýüregi ulanýar öýdýän. Pälwan daş diýilýän ýerine geldik. Pälwan daş agramy 584 kilo. Hudaýberdi Mişan Pälwan göterip göteren ýa tüweleme.

depe matalygyny zyňyp gelmişdirlerini görmedik. Palçyk edýärkenler, hawa. O bir gyrasynda matany gelmişdirip depe zyňýarkenler. Hiç o palçyk ýokary gelmişip, hiç şunça matalar.

Be. Häzirine paşti saglyk ýoluna geldik. Hawa. Öýtönlerde neme? Dinozawryň aýak ýerini görmäge barýas häzir. Şeýleräk. Dik depä barýas özem. Baýyrdan. Ine şeýtdirip, aw, jina dinozawryň aýak ýerine atly barýar. Nesip edende o peslikden şu beýiklige dyrmaşdyk. Ne oturýan ýeri bar. Aw. Ýöwez bro. Näme boldy ýadadyňyzmy? Ýene näçeräk wagtdan ýetýär? E, Atal boňurup dursa maladesmi? Nur salam aleyküm. Dostlar, priroda, owadan daşlar, dört üç, dört üç. Kesilen ýaljak bolup dur. Indi nirä geldik? Pensiýa sabyrlaryň aýagyzlaryna geldik. Ondan millionlarça ýyllar ozal wulkan atylanda, o aňyrda. Şeýle akyp gaýdan, ondan hem bir iki sany dinozawryň aýak izi bar şeýle. Ştoby siz düşüneriňiz ýaly, biz şeýle bir e, neme durs, podýomda durs, 40 graduslar bardyr.

Şolar ýaly eken. Ýoşup bilen düşüp barýar at bilen. Oradan peýsar. Baýyrlyklar. Salam aýkim oglum. Ey, geçer ara maşyn batyk galyp adamdan. Mesele yok diýdim. Eee, arassaja maşyn ýuwmalaýdýan.

Diýmek saňa azajygam bolsa wideo gyzykly bolandan bolar. Biziň kanalymyzy gollamak üçin geljekde has gowy kontentler çykarmak üçin bizi motiwirat eder ýaly laýk basyp podpisasiýa etmegi ýatdan çykarmaň. Janyňyz sag bolsun. Indiki wideolarda görüşýänçä hoşsaboluň.